Gutt faren an nolauscheren. Groussen Pléséier, Merci, Här President. Mat groussem Pléséier, well ech muss jo elo ufänken, e bëssen dergéint ze schwätzen. Mee u sech, datt den Här Kartheiser an datt u sech eng éischter riets Partei wéi d'ADR esou eppes ënnerstëtzt, seet alles. Ech mengen, déi Gréng an d'LSAP, ech hunn nach ëmmer net verstanen, wat Dir dorunner ze fannen hutt, mee franchement, wann ech och nach bedenken, datt déi Gréng, déi u sech um Ursprung hei zu Lëtzebuerg och vun de Solidaritéitsbewegung wéi d'STM a sou weider waren, all an den achtzeger Joren, siebenzegger Joren, dat ass definitiv tempi passati. Ech mengen, ech kennen och gewësse Grénger, déi net méi an där Partei aktiv sinn, aus gudde Grënn, an déi sech vläit nach ëmmer e bësse fir d'Solidaritéit mat Afrika interesséieren, an déi mussen sech elo ulauschteren an ukucken, wat déi Gréng, wat déi Gréng elo an der Chamber maachen, wat fir eng schlëmm Accorden, schlëmm Accorden ënnerstëtzen. Dat ass keng béis Ënnerstellung, dat ass eng Realitéit. Wësst Der, wësst Der, Dir sidd. Wëser, Jo, ech ginn direkt, ma komm mir ginn direkt offensiv, komm mir streiden e bëssen, well Wëser, den Här Kartheiser ass deen, dee mech am mannsten nervös gemaach huet. Hien ass wéinstens kohärent, mee ech, déi Hypokrisie oder dee Nomfoutismus, deen elo op menger Lénker geschitt par rapport zu solchen Accorden, jiddereen ass dogéint, d'Gewerkschaften an Afrika sinn all dogéint, d'Bauereverbänn an Afrika sinn all dogéint, Alles wat fortschrëttlech ass an Afrika sinn all dogéint. Mee nee, privilegéiert wäiss Männer a privilegéiert wäiss Fraen hei an Europa erklären den Afrikaner wat gutt fir si ass. An dat ass dat wat mech rose mécht. Ech kann och zitéieren an dann de Louis Michel ze zitéiere fir iwwert Afrika ze schwätzen. Ech kenne besser Referenzen, de Big Loulou, wéi en am Kongo genannt gëtt. Bon, soit. Ech kann zitéieren och, 2007, am Dezember, de Conseil des ministres vun AKP-Länner, Les ministres observent que les intérêts mercantilistes de l'Union européenne ont pris le dessus sur les intérêts en matière de développement et d'intégration régionale des pays ACP. Dat ass och nach diplomatesch ausgedréckt, dat ass jo op diplomateschem Parkett. Do kann ee sech da liicht ausmolen, wat fir en Drock, wéi grouss den Drock war hannert de Kulissen. D'Europäesch Kommissioun huet probéiert, déi afrikanesch Länner mat Entwécklungsgelder ze köderen an duerno mat Entzuch vun Entwécklungsgelder ze menacéieren. Si huet op Basis vu falsche Prämissen negociéiert an de Mangel un Experienz a vun Infrastruktur wahrscheinlech och an den afrikaneschen Negociateuren ausgenotzt. Si huet während de Verhandlungen all Bedenke vun afrikanescher Säit ignoréiert, all Flexibilitéit refuséiert an ee Land géint dat anert ausgespillt. Dat ass d'Realitéit. A well dat alles net gaangen ass, huet se schlussendlech mat der Briechstaang eng Ënnerschrëft erzwongen. De ganze Projet vun de faméisen Accords de partenariat économique kann een eigentlech just Als neokolonialistesch bezeechnen d'Kolonialisten am 19 Joerhonnert a bis an de sechzeger Joeren eran an Europa, déi hunn hir Entreprises coloniales jo och sou justifiéiert, datt mir deene Sauvagen do d'Zivilisatioun matbréngen. Mir wësse ganz genau, wéi dat geenegt huet. Et ass genau dat selwecht. Well natierlech, also wann ech elo gewësse Riedner héieren iwwert d'EU schwätzen, Géif ee mengen, d'EU, dat wier esou petzi, esou léift Déierchen, wat do kënn an esou weider. A mir liewen an enger Bussi-Bussi-Welt, wou, bon, do sinn e puer Problemer, mä on va voir a mir wäerten dat am A bäibehalen, mä grosso modo geet et besser an esou weider. Nee, esou funktionéiert dat net do. Et geet wierklech ëm d'Ausbeutung duerch Multinationalen, westlech Multinationalen op där Plaz. Et geet och drëms, fir ze verhënneren, datt déi Länner sech wierklech och selwer kënnen weider Entwéckelen. Et sinn e puer Mythen och nach ëmmer an där Diskussioun. Et gëtt zu de Mythos, den éischte Mythos, dat ass fir ze soen, et giff keng aner Méiglechkeet ginn, well deen alen Handelssystem, dee wier mat der Welthandelsorganisatioun net méi konform. Jo, de Lome-System war net kompatibel mat der OMC, mee datt et keng Alternativ gouf, dat ass net richteg. Et hätt een éischtens kéinten eng nei Ausnameregelung bei der OMC ufroen, sou wéi d'USA dat och mat hirer Afrika-Initiativ Agora am Joer 2015 gemaach hunn. Oder et hätt ee kéinten de sougenannte Système de préférence généralisée plus reforméieren, fir de Maartzougank fir déi Länner ze erhalen. Dës alternativ Léisungen wollt d'EU-Kommissioun awer trotz dem Insistéiere vun den afrikanesche Länner emol net diskutéieren, obwuel se och nach vertraglech am Cotonou-Accord dozou verpflicht war. Et gëtt en zweete Mythos, Déi Accorde si gutt fir déi regional Integratioun. Dat ass genau de Géigendeel! Dat ass genau de Géigendeel! Genau de Contraire ass de Fall. Déi Accorden. hunn zum Beispill a Westafrika déi regional Integratioun sabotéiert a mëttlerweil komplett geläämt. D'Situatioun ass immens komplex, mee fir et vereinfacht ze soen, Eng gemeinsam regional Zollunioun ass mat dësen Interimsaccorden net méiglech, et sief dann all d'Länner vun der Regioun, dorënner déi Äermst ënnert deenen Äermsten, akzeptéieren ebenfalls e Fräihandelsofkommes mat der EU. Drëtte Mythos. Si sinn asymmetresch an dofir speziell op d'Bedürfnesser vun de Länner ugepasst. Jo, Länner wéi de Ghana oder d'Côte d'Ivoire kënne ronn 20 Prozent vun hire Produktlinne vun der Liberaliséierung erausklammeren, wat knapps duergeet, fir hiren immens fragillen Agrarsecteur ze schützen. mee bei all anere Produkter wäerte se der europäescher Konkurrenz ongebremst ausgesat ginn. Datt eng Ëffnung ënnert 80 Prozent net OMC-konform wier, ass och falsch. Déi betreffend Passagen am GATT sinn immens vague an d'OMC huet an der Vergaangenheet och Accorden duerchgoe gelooss mat manner wéi 80 Prozent, souguer Accorden tëschent tëschent Industriestaaten, dat heescht tëschent Länner, déi wéinstens d'selwecht, plus ou moins dee selwechten Entwécklungsgrad hunn. Déi 80 Prozent ass einfach eng unilateral Interpretatioun vun der EU, vun deem léiwe Petzi do, well déi westafrikanesch Länner wollte just 60 Prozent opmaachen, mee dovunner wollt d'EU näischt héieren. Véierte Mythos, D'Adaptatioun vun dës Accorde gëtt massiv duerch Entwécklungslänner flankéiert. Lo komme mer, lo komme mer, lo, lo komme mer am grand n'importe quoi. Dat gouf hinnen deemools versprach. Dat ass natierlech net am Usaz agehale ginn. Et si Gelder gefloss, mee déi si gréisstendeels just innerhalb vum Europäeschen Entwécklungsfong ëmklasséiert ginn. Mat anere Wieder, Gelder, déi eigentlech virgesi ware fir Schoulen ze bauen, ginn ëmbenannt an Aid for Trade, Aid for Trade. Dat ass eng Aart Pax Romana, ech weess och net, wien dat soll soen. Donieft sinn déi Gelder just eng Drëps op de waarme Steen. De Ghana zum Beispill, Land mat 30 Milliounen Awunner, dee kritt ongeféier 50 Milliounen Euro pro Joer aus dem europäeschen Entwécklungsfong. Datt dat net duergeet, fir den Impakt vu sou engem Fräihandelsaccord ofzewieren, ech mengen, dat wäert jidderengem aliichten. Dat si just e puer Aspekter. Da ka gesot ginn, Okay, et sinn awer nach vläicht gutt Saachen, wéi déi Faméis Mesure de sauvegarde oder déi Infant Industries Klausel fir Industrie naissante, mä déi sinn komplett onzuräichend am Verglach zu der Fragilitéit vun deenen Ekonomien. Si kënnen nëmmen ënnert ganz bestëmmten Ausnahmebedingungen benotzt ginn, fir e ganz limitéierten Zäitraum. An da kënnt och nach esou eng Art Sunset Klausel, dat heescht, si kënnen nëmmen während deenen éischten 10 bis 15 Joer an Usproch Geholl ginn. Dat heescht, dat sinn all déi Mesuren, wou se kéinten nach d'Industrie e bësse protegéiere par rapport zu de Mastodonten aus der Europäescher Unioun. Ausserhalb vun deenen exzeptionelle Schutzmoossnamen a ganz präzisen Eenzelfäll verbitt eng generell Standstill-Klausel dëse Länner all Erhéijung vun hiren Importtariffer an zwar bis éiweg, bis aller Éiwegkeet, eng Revisiounsklausel, déi et erméiglecht, spéider d'Liberaliséierung nach eng Kéier ze korrigéieren, fir op negativ Entwécklungen ze reagéieren, gëtt et just am APE mat de karibesche Länner. An dann och nach d'Aféierung vun Exporttariffer, déi zum Beispill bei Nahrungsmëttelkrisen immens wichteg sinn. Well déi kann een dann asetzen, fir datt d'Nahrung d'Land net verléisst. Dat gëtt mat deesen Accorden deese Länner verbueden. An dann gëtt nach déi Klausel vun der nation la moins favorisée, datt déi Länner mussen automatesch der EU déi Virdeeler ginn, déi se anere grousse Länner oder Handelsbléck gewähren. Domadder gëtt den Handel tëschent deene Länner a grousse Schwellelänner natierlech Ënnerbonnen. An dann gëtt et nach déi Rendez-vous-Klausel, dat kléngt ganz romantesch, ass et awer net, déi beseet, datt déi Länner innerhalb vun engem bestëmmten Zäitraum mat der EU iwwert eng Liberaliséierung vun de Servicer muss verhandelt ginn, souwéi iwwer Investitiounsschutz an Propriété intellectuelle, obwuel dës Länner dat vehement ofleenen. Virdrun hat den Här Kartheiser gesot, et brauch ee grouss Multien, fir. fir datt e Land sech entwéckelt an net e Parallel gezunn mat der Stolindustrie hei zu Lëtzebuerg. Jo, mee de Problem ass jo deen, wann een, wann en ënnerentwéckelt Land versicht sech ze entwéckelen an eng Industrie, eng souverän Industrie opzebauen, an et huet een awer schonn alles verginn, un eng Industrie aus engem westleche Land, aus engem Multi, dee justement schonn esou vill am Viraus ass, da ka justement déi Entwécklung net geschéien. An ech mengen, dat ass ganz bewosst och esou, datt et ni geschitt, well dann hu mer weiderhin Ofsazmäert, déi ganz praktesch sinn. Dat heescht, mir wäerten och verhënneren, datt déi Länner sech entwéckelen, well och, do muss een och ëmmer oppassen, wa gesot gëtt, mir protegéieren och agricole Produkter, Bis 20 Prozent oder esou weider, dat ass richteg. Mä anerersäits gëtt, ginn Industrien net onbedéngt esou protegéiert, respektiv wéi spéiderhin och Servicer net protegéiert. An dann, et ass och nach e Problem bei den Zollrecetten och. Well dës Accorden huelen de betreffende Länner d'Méiglechkeet, hir Marchéen ze schützen an eegen Industriesecteuren ze développéieren, wéi ech dat elo grad gesot hunn, a späre se domat an hirer Roll als Rohstofflieferanten u sech an. An dës Accorde verhënneren, datt dës Länner mat gréissere Schwellelänner kënnen Handelskooperatiounen agoen a blockéieren domadder de Süd-Süd. Handel. Dës Accorden huelen deene Länner wichteg Zollrecetten ewech. Beim Ghana sinn dat zum Beispill ronn 10 Prozent vun de Staatsrecetten, déi ewech falen. Mee et ass alles gutt an d'EU ass weiderhin e Petzi. Här President, ech hat nëmmen zéng Minutten. Ech hat 15 Minutten, fir iwwer e Gaardenhaischen ze schwätzen haut de Moien. Ech hunn zéng Minutten, fir iwwer d'Existenz vun. Millioune vun Afrikaner ze schwätzen, mee dat ass net esou wichteg, wéi sot scho méi de Mitterrand anscheinend 1994, wou de Génocide am Ruanda war, Vous savez, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas si grave. Anscheinend huet en dat gesot. Wann en dat net gesot huet, sinn der vill, déi am Westen dat geduecht hunn. An et mierkt een jo och, datt hautzedaags weiderhin, Dat heiten ass kee Génocide, natierlech, dat heiten, dat dréit nëmmen dozou bäi, datt weiderhin Millioune vu Leit an Afrika, déi schwätzt, ënnert deene Schwästen sech net wäerte weiderhin kënnen entwéckelen, da kann ee mat guddem Gewëssen mat sengem Fanger op Jo drécken an duerno soen, oh, mais on verra, mir wäerten dat suivéieren an et wäert besser goen. Et wäert net besser goen, dofir sinn déi Accorden net geduecht. Wannechgelift, lauschtert och op déi Leit, déi betraff sinn, well dat ass dat, wat ech erfann dat jo net, ech kucke jo e bëssen dat, wat déi soen op der Plaz. All déi ONGen op der Plaz, d'Leit op der Plaz, dass keen, si soen net, passt op, si hunn net e puer kleng Kritiken, si soen, huelt dat guer net un. Dat ass dat, wat si soen. Dat ass dat, wat ech wäert maachen. Merci. Merci villmools, Här Werner. Den Här Sven Clement steet schonn zwou Minutte prett.